Meraba, men Edem. Sen maceralarğa azırsıñmı? Kel, bugün sennen hazine qıdırmağa çıqayıq. Mende bir adanıñ haritası bar. Şu adada hazine saqlı. Onı tapmaq içün bir çoq tapmacanı çezmek, çeşit vazifelerni yapmaq kerekmiz.
Ne yapayıq bunda Yer xanım?
Bunda?
Birinci vazife, özeniñ bir tarafında başqa tarafına köpür peyda olsun dep, doğru cevabını seç. Özeniñ bir kenarında sekiz baqa otura edi. Eki danesi suvğa sekirip ketti. Üç danesi özenden yalığa çıqtı. Şimdi yalıda ne qadar baqa bar?

Tünce vazife, Qobada yolqanatlarnıñ eki ailesi yaşay, er bir ailede beşer yolqanat bar. Qobada ne qadar yolqanat yaşay? On. Doğru cevap, on, on. Mına oğlançıq kiçiy, kiçiy, kiçiy, kiçiy. Vau!
Dörtünci vazife, Qobadan merdiveninen çıqmaq içün bu sualge cevap ber, Bu merdivende nasıl basamaqnıñ nomerası yoq? Bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, doquz, qaysı bu? On!
Doğru kerek ham. Bu qaysı?
Yedi, beş.
Doğru cevap, beş raqamı.
Köpürnen uçurımnıñ başqa tarafına keçmek içün bizge bir sualğa cevap bermek kerek, Aşağa eñ tez ne tüşer, taş, terek yaprağı ya da pamuq parçası?
Taş.
Taş.
Doğru olacaq hangi? Doğru cevap, taş. Daa bir uçurım. Uçurımnıñ tübünde deñiz dalğalarında qayıq sallana. Sualge cevap berip, zembelni qazan ve qayıqqa tüş. Sual, Nasıl qayıq daa da tez kete? Qayıq qüregi olğan qayıq, yelkeni olğan qayıq, Ya da motorlı qayıq. Motorlı qayıq, öyle gerek ham. Doğru cevap, motorlı qayıq.
Doğru.
Vau.

Yoluna devam etmek içün yengeçniñ sualine cevap ber. Yengeçniñ altı ayağı ve eki qısqıçı bar. Yengeç babada, yengeç anada, yengeç qızda ve yengeç oğulda beraber ne qadar ayaq bar?
Doğru cevap, yigirmi dört ayaq. Sekiz ayaqnıñ sualine cevap ber. Bu aqça obasında ne qadar aqça bar? On,
yigirmi, otuz, qırq, elli, elli, elli, yüz.
Doğru cevap, yüz. Mukâfat olaraq saña gemi berile. Bu gemi yardımınnen sen yalığa kete bilesiñ.
Yunus balığından saña sual. Yunus balığı bu balıq, ayvan ya da quş?
Doğru cevap, Yunus balığı bu ayvan.
Bizni yalığa yollasın dep Vazifeni yap. Bir dalğa yalığa yedi qaburcaq ketire, sekiz dalğa yalığa ne qadar qaburcaq ketirir?
Elli altı. Doğru cevap, elli altı. Yolumıznıñ soñuna pek az qaldı.
Bu qapılar bizniñ hazinemizge ketirecek. Soñki sualge cevap ber. Qırım bu ada? Yarımada ya da qıta?
Qıta.
Doğru cevap, Qırım, bu yarımada. Yarımada.
Vau, Maşallah! Girafaldiya! Biz bütün tapmaca ve vazifelerni becerip, yolumıznıñ soñuna keldik. Girafal! İşte bu, hazine Vau! sandığı.
Onı aç. Girafal!
Ke mında açacağım sen? Girihan. Hace, kel sen, aç Girihan yerine. Bunı da aç.
Bunı da. Qada isteysen bas. Ne de içide aqça.
Bizim hazinemiz, bu ailemiz, evimiz, bizim sevgili ana Vatanımız Qırımdır. Gerek han Hatice siz bigedini soyunu e, bigendim.
Saytımızda tekrar körüşkence.
Pek begendim, pek.
Meraba, men Edem. Sen maceralarğa azırsıñmı? Ana tiline
balaçıqlarnıñ sevgi aşlamaq, ana tiline qulaqları alışsın, olar evde internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar dan qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmi? Bu, qırımtatar tiliniñ bütün şiveleri, o bizim tilimizniñ baylığı.